Salowmalikim Olala Barselonaň janköýerleri üçin bomba habar Olala sizi gutlaýan Hansi Filik nesip edilen La Ligada ikinji gezek iň ökde tälimçi saýlandy Barselona La Ligany yz-yzyna iki gezek gazandy şeýdibem Olala Hansi Filik ikinji gezek boldy La Ligany iň ökde tälimçisi saýlandy Olala ýeňişiňiz bilen gutlaýan kuboklar bilen gutlaýan Ömri köp bolsun dowamy gelip dursun. Liga çempionam gazanmak nesip etsin oglanlar. Hemmäňizi gutlaýan. Hans Filigiň aýdan oýunçylaryny getirip berseň men pikirim Liga çempiony alyp berermika diýen Barselona sebäbi Bawariýadam alyp berdi alyp berer diýen men öz pikirim bar oglanlar näli pikir edýän hökman kommentariýada belläň laýk basyň reps etmegem ýatdan çykarmaň soňunda kommentariýada hökman pikirleriňize garaşýan aýdan oýunçylaryny getirip berseň şu möwsüm Hans Filigiň indiki möwsüm nezip bolsa alyp berer diýen oglanlar. Ol-la başga näme? Şu wagt bolsa Bernardo Silwadan bir açyklama geldi. Men diýdi, Dünýä kupasyndan soň hem näme maýsy topara geçsem, şondan soň bellisini etjek diýdi. Ondan öň hiç hili belli bir zat ýok oglanlar. Şonuň üçin Bernardo Silwanyň her hili habarlary çykýar, oňa ynalyp oturmaň. Şo öz özi aýtdy, men diýdi, şu dünýä çempionatyndan soň bellisini etjek. Meselem, Barselonada çykyş edýär, Atletiko Madridde çykyş edýärmi, o belli däl. Şonuň üçin oglanlar Niko Pasos Argentina milli ýygyndysynda dünýä çempionatynda çykyş edýär oglanlar. Oňam açyklamasy geldi. O antrenmanlarda şu wagt gowuja özüni görkezýär diýe. Şonuň üçin belli bolman durdy nesip bolsa dünýä çempionatynda çykyş edýär. Jose Mourinho bolsa şu oýun üçin maňa getirip beriň diýdi Real Madridiň. Perise diýdi maňa diýdi Niko Pasy getirip ber diýdi. Onam bolsa Koma beresi gelenok. Koma näme taryhynda bir gezek liga çempiona gatnaşýar oglanlar. Oýunçylarynyň dagadasy gelenok, tälimçisini beresi gelenok. Ol nirä çenli barýar görmeli-de näme Liga Çempiona gatnaşmagyň özi bir uly bagyt-da. Topar üçin iň uly bagyt. Şoňa gatnaşmak üçin toparlar bir möwsüm otuz iki tapgyr göreşýärler, otuz iki oýun geçirýärler. Şonuň üçin oglanlar hiç hem men Liga Çempiona almadym diýip gynanmaly däl. Şoňa gatnaşmagyň özi Bir bagt ondan soň näçe tapgyr öňe gidip bildigiňçe eýýäm seň üçin şonçadam uly bagt bolýar. Şoň üçin oglanlar başga näme täzelik bar oglanlar Bernardo Silwany aýtdym. Ondan oglanlar şu wagt bar ine meselem Mançester United täze oýunçy aldy Atalantadan, Real Madridiň Sebaýos bilen Aýaks gyzyklanýar. Mançester United aldy oglanlar. Ondan şu wagt Baýern Munih bolsa bir oýunçy bilen gyzyklanýar PSW-dan olam kompaniýa öz arasynda ylalaşypdyr indi resmi habarlar çykda. Olam bellese bolýa ol olar. Fenerbahçe bolsa Sportingden Luis Suarez diýip oýunçy bar. Şo bilen gyzyklanýa. Eger Lewandowskini alyp bilmedik ýagdaýynda şo oýunçyny getirjek bolýa, düzümine goşjak bolýa. Fenerbahçe näme? Näçe ýyl azap etdi, şu wagt bar ýa özüm öňümden TikTokda çykýa. Şu köp janköýerler gaty nalanýarlar. Näçe ýyl boldy, meselem, diýýärler, meň çagam şo wagt doguldy, şu wagt ine öýlendiribermeli boldy, entägem ýok, bir aladasyny ediň, gaýrat ediň, öýle-beýle gep-gürrüňler bar. Nesip bolsa Fenerbahçe-de bir Allajan indiki möwsüm almak nesip etsin. Ogullar başga kommentariýa hökman pikirleriňiz bilen täzelik bolsa habar etip duraryn. Janyňyz sag bolsun, işiňizde üstünlik.